א גוטן טאג חשוב'ע צוהערער. ס'מאכט זיך אמאל אז מ'שטייט פאר א שוועריקייט, פאר א נסיון אין עבודת השם, צו מ'דארף טון עפעס וואס דער אייבערשטער האט געהייסן, און ס'איז דא מניעות, ס'איז דא זאכן וואס שטערן אפ, וואס שטערן, וואס שטעלן אפ פון טון, אדער מ'וויל נישט טון עפעס וואס מ'טאר נישט טון, אבער דער זאך ציט זייער שטארק, און זייער אסאך מאל טראכט מען צו זיך, ווי אזוי קען איך איבערקומען אט דער נסיון, ווי אזוי קען איך איבערקומען אט די שוועריקייט און א פארברענגען פון שבת פרשת ראה תשנ ח ב, שפעטער געדרוקט אין ליקוטי שיחות חלק ד' עמוד דרײַצן הונדערט נײַן און דרײַסיק, האט דער רבי זיך געשטעלט אויף די פסוק פון די וואכ'ס פרשה, ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, זעטס אידן, איך געב פאר אייך היינט, ברכה און קללה. וואס איז דאס די ברכה? דאס איז תורה ומצוות און די פארקערטע. און דער אייבערשטער בעט זיך ביי אונז אז מיר זאלן אויסקלויבן בחיים בחרתו בחיים, זאלן טון תורה און מצוות, זאלן טון די ריכטיגע זאך. האט זיך דער רבי געשטעלט אויף דער פסוק. ערשטנס, פארוואס שטייט דא אין פסוק רעאי? זעהטס, זייער אסאך מאל אין תורה געפינט מען שמע, שמע ישראל, וואס דאס מיינט נישט נאר הערן, נאר דערהערן, דערהערטס, פארשטייטס, טראכטס ענק אריין אין וואס מען רעדט דארטן. רעאי איז אבער א שטערקערע לשון, קוקטס, זעהטס. וואס איז דא אזא וויכטיגע זאך אז ס'איז נישט גענוג אז מען הערט נאר מען דארף זעהן? אנכי, מיר ווייסן אז ס'איז דא א זאך וואס הייסט א נאמען, לאמיר נעמען א משל א מענטש, ס'איז דא א מענטש, א מענטש איז געבוירן, ער איז א מציאות, נאכדעם געבט מען אים א נאמען, די נאמען איז א צוגעגעבענע זאך צו דעם מענטש, די נאמען איז געמאכט אז מען זאל קענען אים רופן, מען זאל קענען וויסן ווער די מענטש איז. ביים אייבערשטן כביכול איז דא די זעלבע זאך, ס'איז דא די שמות פונעם אייבערשטן, וואס אפילו די שמות זענען גאר הייליג, און אלץ ביים אייבערשטן איז נאר גוטס, כל שכן ווען מ'רעדט פון אנכי, דער אייבערשטער אליינס, וואס ווי די לשון איז זוהר איז, די לא יתרמז לא בשום אות ולא בשום קוץ, ס'איז העכער פון יעדע נאמען, איז דאך זיכער אז דארטן איז נאר דא ברכה איז ווי אזוי זאגט מען אויף ברכה אי קללה די ענין פון אנכי. אזוי אויך נושאין, חזל זאגן כל הנושאין בעין יפה נושאין, איינער וואס געבט, געבט ער מיט א שיין אויג, מיט א גוט הארץ, מיט א געשמאק. דאס קען מען זאגן אויף ברכה, אבער אויף קללה? נושאים? לפניכם! די אלטע רבי טאשענער כי זה תורה דבח ספרשה, דאס מיינט צו די פנימיות פון יעדע איד, די אייבערשטער קערט צו די פנימיות פון יעדע איד, די פנימיות פון יעדע איד איז דאך גוט, איז דאך נאר ברכה, איז ווי קען מען זאגן לפניכם אויף ברכה און קללה? היום! היום יום ווייזט אויף א זאך וואס האט נישט קיין שני, דאס איז שטענדיג מיט א שטארקייט, דאס קען מען זאגן אויף ברכה, קללה, אויף רע, די גאנצע מציאות פון רע איז העדר המציאות, עס עקזיסטירט נישט, ווי קען מען זאגן אויף דעם היום, ובפרט אז ווען משיח וועט קומען וועט דאך טאקע דער רען בטל ווערן, אזוי ווי עס שטייט ואת רוח הטומאה אעביר מן הארץ. איז וואס איז פשט אז מ'רעדט דא וועגן ברכה און קללה? דרוקט זיך די תורה אויס מיט אזעלכע טיפע ווערטער, אנכי נוסעים לפניכם היום. נאר וואס דען? מיר ווייסן אז פארוואס האט דער אייבערשטער אונז געגעבן א ענין פון רע? פארוואס איז נישט דא נאר טוב? ווייל די גאנצע מעלה פון א מענטש, די מין המדבר איז אז ער האט די כח הבחירה, און דווקא דורך די כח הבחירה קומט ארויס זיין מעלה, און אזוי אויך ווען מען געבט אים שכר דווקא נאכדעם וואס ער האט געארבעט אויף דעם וואס ער האט בוחר געווען און מען געבט אים אויף דעם שכר פילט ער זיך גוט מיט דעם ווייל אויב געבט מען אים שכר ווען ער האט נישט געארבעט אויף דעם איז ווי ס'ווערט אנגערופן נהמא דכסיפא פארשעמטע ברויט ער וויל דאס נישט איך וויל ברויט וואס איך האב געארבעט אויף דעם נישט וואס מען ווארפט מיך צו ווייל יענער איז א גוטער. כדי אז ס'זאל זיין א אמת'ע בחירה צווישן טוב און רע, מוז די רע זיין גלייך צו די טוב, ווייל אנישט איז דאך נישט קיין בחירה. אויב טוב איז בעסער ווי רע, איז וואסערע בחירה דא? וואס גיי איך קלויבן? מען דארף אלעמאל קלויבן עפעס וואס איך קען נישט מחליט זיין וועלכע איך וויל, איך בין מחליט, איך בין בוחר דאס, די סעקונדע איך בין בוחר, ווייל איינס איז בעסער ווי די צווייטע, דאס איז נישט קיין אמת, ס'איז ענין בחירה, האב איך בוחר געווען ווייל דאס האט א מעלה, דאס איז בעסער, דאס איז שענער, דאס רירט אן מיין נפש מער, האט די אייבערשטער געדארפט מאכן אז די ענין הרע. קללה זאל זיין פונקט אזוי שטארק ווי די ענין הטוב, און נישט נאר פונקט אזוי שטארק, נאר אין געוויסע זין קומט עס אפילו שטערקער. חסידות שטייט אז די חילוק פון טוב. און קליפה, קדושה און קליפה, קדושה איז די ענין פון מוחין, קליפה איז די ענין פון מידות, מידות קען אמאל זיין אסאך אסאך שטערקער ווי מוחין, איינער פארשטייט עפעס איז ער רואיג, ער טראכט, ער פארשטייט, איינער וואס האט מידות, ס'ברענט אים אין הארץ די אהבה, אדער א יראה, אסאך מאל קען עס גיין שטערקער אפילו ווי די טוב, און טאקע וועגן דעם ווען איינער איז פוגם, און דערנאך טוט ער תשובה, ווייסט מען דאך אז צדיקים קענען נישט שטיין במקום שבעלי תשובה עומדים, ווייל א בעל תשובה קומט בכלי לידק מיט אסאך א שטערקערע כח ווי דער צדיק, און ער קומט אן אסאך מאל צו ערטער וואס דער צדיק קען נישט אנקומען, איז ממילא וועגן דעם אין אלע דרגות פון קדושה דארף זיין הלימה זו, דארף זיין א ענין פון קליפה כדי ס'זאל זיין בחירה, דאס איז סיי אין אנכי און אזוי אויך לפניכם און אזוי אויך היום, און במילא וויבאלד דער אייבערשטער געבט די קליפה און ער מאכט די קליפה כדי ס'זאל זיין א ענין פון בחירה, כדי ס'זאל זיין מ'זאל ארבעטן און מ'זאל באקומען שכר ס'זאל נישט זיין קיין דערהיימער דכסיפא, דערפאר שטייט נושאין כל הנושא מעיין יפה נושאין, דער אייבערשטער געט עס כדי מיר זאלן הנאה האבן דערפון, אבער אויבנאויף זעט מען טוב זעט מען רע, ס'איז שווער, ס'איז נישט גרינג, א נסיון קען אמאל זיין זייער שווער, דערפאר דארף זיין ראי', קוק זיך אריין, זע די טיפעניש פון דער זאך. די חילוק פון שמעי' און שמיעה אסאך מאל איז מוסבר. שמעי' האב איך נישט די זאך אליינס. נאר איינער קומט מיר פארציילן א מעשה, כ'הער. כ'הער די מעשה אויבנאויפיג. כ'קען אפילו הערן אסאך פרטים. אבער ווען איך זע די זאך, זע איך עס מיט'ן טיפסטן טיפסטן לעוועל. און ממילא וועגן דעם זאגט דער אייבישטער רעי, קוק זיך גוט צו, אז אנכי נושאי לפניכם היום ברכה קללה, איך געב דיר א ברכה, און למעשה געב איך דיך א קללה, פארוואס זאל זיין ובחרת בחיים. און במילא, ווען מען טראכט זיך אריין אין דעם, מען פארשטייט אז די ענין הקללה איז נישט דא זיך צו שלאגן מיט אונז, די ענין הכללי איז אויכעט נישט א זאך וואס געפינט זיך און מיר דארפן זיך שטארקן איבער די זאך, וואס דעמאלט זייער אסאך מאל טראכט מען אוי ער איז אזוי שטארק אז איך קען מיך נישט איבערשטארקן, נאר מען פארשטייט אז די כללי לכתחילה האט די אייבערשטער דא געמאכט, ער האט עס געגעבן, ער האט עס באשאפן, ער האט געמאכט אז מיר זאלן האבן א כללי כדי מען זאל קענען בוחר זיין. און אז מען טראכט זיך אריין אין דעם, דעמאלטס קומט אן עבודת השם סאך אסאך אסאך גרינגער, ווייל מען פארשטייט אז ס'איז גארנישט דא וואס שטייט מיר אין וועג אז איך זאל נישט קענען אנקומען צו טון דעם רצון השם. און דאס איז טאקע די שייכות אויך אין חודש אלול. חודש אלול איז מיך אזא מין געוואלדיגע צייט. חודש אלול שטייט אין ליקוטי תורה פרשת ראה די וואך אז ס'איז מאיר י ג מידת הרחמים פונעם אייבערשטן, אזא הויכע מדריגה, דארף מען אבער וויסן אז אין אלע הויכע מדריגות איז דא די ענין פון בחירה, איז דא די ענין פון רע וואס מ'דארף בוחר זיין. אפילו אין אזא מין צייט. און דערנאך אז מען טוט די עבודה פון חודש אלול ווי ס'דארף צו זיין, איז ווי געזאגט פריער, קען מען אנקומען בחי' ליתר צו א פלאץ וואס אפילו צדיקים קענען נישט אנקומען. איז די וואך טאקע פרשת ראה, זיך שוין מברכים אויף חודש אלול, ס'גייט שוין אנקומען דער אייבערשטער דער מלך בשדה וואס גייט אונז געבן די אפערטוניטי, אז מען זאל קומען און מקבל זיין דעם קעניג, און ער איז מקבל יעדעם איינעם בסבר פנים יפות, און מארה פנים שוחרית לכולם, זאל מען טאקע קענען מקבל זיין דעם אייבערשטן, און נאכדעם זאל מען ווערן פון דער אייבערשטער'ס פריינד, אז ווען דער אייבערשטער גייט צוריק אין פאלאץ, וואס דאס איז אין די צייט פון ימים נוראים, זאלן מיר זיין פון די פריינד וואס האבן א שייכות מיט דעם אייבערשטן אויך דעמאלט, און מיר קענען אריינקומען אין פאלאץ און זיין נאנט מיט דעם אייבערשטן.